Sabalar hayır, menim cesür, qaraman qırımtatar halqım! Bugün kene sizlernen beraber menim, Badenşerpe Mızmızade. Tünen biz aqayımnen misafirlikke kettik. Kelnim evde qaldı. Ay, canım, pişirse bir şorbaçıq dedim, pişirdi. Nasıl soyun pişireyim dese, a, pirniç şorbasını pişir. Oğlum seve. Soñ ne o qız yaptı? Şorba degil, bodka oldı. Sorpası yoq. Et mırğalanıp mına böyle qaldı. E, işte, oña baqıp, aqılıma ne keldi? Çoqtan men sabalıqqa cılap bodka yapmadım. Onıñ içün buz, bizde bugün sabahtan cılap Vodkası olacaq. Elbet, onı çoqsı, O, bu İngilterini aşı. Yoq. Bizler de onı pek yahşı bilemiz ve sevemiz. Oña ne kerek? Süt ya da suv, kim ne sevse. Misal içün, men kelinim figurasını da pek saqlay, onıñ içün, Men sütte vodka aşamaycam, dey. Mahsus! Oña suvda pişirecem. Soñ demesinler, a, qaynana da bu. Yoq, oña ayrı pişirem. Mına yarım litr qadar süt, mına böyle iri olğan cılapnıñ ezmesi, elbette, bal. Ve yağ, a, em de tuz, mıtlaqqa, er bir yemekke, er bir aşqa men su, men tuz qoşam. Tatlı olsun, tuzlu olsun, amma tuzsız aş olmay, bu da men bitam rametli ayta edi. Qızım, er yerge bir paça olsa da, mıtlaqqa tuz qoşmaq kereksiñ. Mına bizim sütümiz, ana mına qaynayım dep tura.

Oğluma ise çoqça qoyam, çünki o şingen şey sevmey. Mında da tuz sepemiz. Aqlımda qalmadı, buña tuz septimmı, yoqmı? Aydı, sepmesem da sepeyim. Eki. üç, dört, beş, altı. Men yaqında bir maqale oqudım, tamam bu cılap aqqında. Pek faydalı şey eken. Amma o ne qadar iri olsa, o qadar faydalı eken. Mına onı, amma. Eñ faydalı, bu, mına böyle, urluqları bar da, cilâpnıñ urluqları, kürpe, amma o çoq devamlı pişirile. Şimdiki zaman ne, vaqtımız az ola, onıñ içün biz mına böyle ezmesini alamız, amma ezmelerden eñ faydalı, mına böyle. Büyük soyu. Onı biraz çoqça pişirmek kerek, bir on daqqa qadar. Amma faydasını körersiz. Ne ise, botkamız azır oldı. Mına bunı kelnime qoyamız.

Evel ezelden güzel bir qız olsa, oña ay ballıq qız deydi, ya da bal dudaqlı qız. Toydan evel menim qocam da maña öyle dey edi. Şimdi neçündir bu sözlerini unuttı. Belki bu yayından soñra. Hatırlar ve maña kene öyle der, Ay, menim ballım, dep. Onıñ içün şeker degil, oğlumızğa, mına böyle, bal qoşamız. Çünki bal da faydalı şeylerden birisidir. Böyle qarıştırıp pişirgende bal qoymağa olmay. Çünki soñ onı faydası o qadar büyük olmaz. Em de mıtlaqa. Oğlum seve, na böyle sarı yay qoyğanımnı. Mına. Kelnim ise, ne bal, ne şeker aşamay. Onıñ içün oña quru yemişnen biraz tatlı etek. Aydın. A! Biraz yağ da tökeyik üstüne. İç yağsız olmaz da, amma neçündir sarı yağnı sevmey. Belki sevedir, amma aşamay. Neyse, bugünki sabalığımız azır. Bu, cilap vodkası. Aşıñız tatlı olsun, menim sevimli, ballı dostlarım! Hayırlı sabalar!